Исемле иде. Шамил абыйбызны Яңа Чишмәнең танышы итте, кунагы итте, бик күп кешеләр белән таныштырды. Бу якның кешеләре белән андагы гаҗәеп ихлас кешеләре белән таныштырды. Ә менә бүген без Чаллы башында билгеле авылдашлар гына түгелдер. Чөнки инде Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Лилия Рәфкат кызы. Ул менә Галимҗан да әйтте, Гадинур да әйтте. Зур юлга кереп киткән һәм инде алга таба бара торган әдибә төрле яктан үзен сынап карый, Күрсәтергә тели үзенең монда бит инде язучының минлеге бар. Мин, мин. Демонстратив төстә дә булырга мөмкин. Кайбер чакта, кайбер чакта лирик, фәлсәфи ястылыкта да, психологик, социаль ястылыкта да булырга, истималь ястылыкта да булырга мөмкин. Ул менә шушы үзенең мине белән, иҗаты белән дөньяга үзенең карашын сала, укучыларга үзенең фәлсәфәсен сала, үзенең танып белүе дөньяга күрсәтә. Һәм инде кемдер аның белән риза була, кемдер риза булмый, язучының анда эше юк, аның үз юлы, үз кыйбласы. Менә бит без гел рух дип сөйләшәбез. Рух бит инде ул менә шул кыйбла, мәсләк, юнәлеш. үзенең рухын үзенең рухы белән башка кешеләрне дә үзенең фикердәше итергә тели дөнья шулай булырга тиеш бит ул бит шулай дип күрсәтергә тели һәм бу эшне ул уңышсызлана алып бара аннары менә ничектер шулай булган безнең инде ул мәсәл жанрында әхмәт ага исхак орша ягы кешесе бик яхшы эшләгән ди аннан соң Озак еллар ул әллә ни үсеш тә алмады. Аннан Касыймаев Фәсәховлар, Нәсих абый Тазиевлар, алар ничектер Мишәрстан ягыннан бит. Ниндидер бер хикмәте бар кебек, менә Лилия дә нәкъ менә шушы бик сирәк языла торган жанрга күңел салып Шактый уңышлы эшли. Аның күрәсең бер э, сәбәбе бардыр инде. Безнең авылда бер кеше бар ей. Бер нәрсә сөйли башласаң, туктатадыр иде. Пример әйтте торган иде. Мисалым, мәсәл белән мисал бер бит инде. Монда дөньяның төрле якларын ачып салганда, менә шул гыйбрәтләргә бу мәсәл мисал сымак, мораль бит инде. Димәк, мишәрләрдә менә шул примерсыз сүзнең буш сүз икәнлеген белү бик олга киткәндер күрәсең. Примерың юк икән, сүз сөйләп торма. Менә мәсәл жанры шул ул, мисал. Һәм уйлы кешеләргә хас жанр Чөнки менә без бит кешеләрне гел уйларга өйрәтәбез. Менә балалар мәктәпкә килү белән, балалар бакчаларына килү белән тәрбияченең дә, укытучының да без балаларны уйларга өйрәтәбез диләр. Кайбер балалар уйлый белә, Аларны өйрәтеп торасы юк. Ә кайбер балаларны өйрәтәләр уйларга. Ә кайбер хикмәт ияләре менә гомер буе уйлый белмиләр. Менә кайбер чакта менә кешене әйтәләр, башы бар, акылы юк дип. Ә кайбер кешенең акылы була, башы булмый. Менә шуннан төрле хикмәтләр килеп чыга инде. Ә безгә инде баланс кирәк. Акылы да булсын, башы да булсын, Зиһене дә булсын, фикере дә булсын. Ә фикерне инде сез инде бик яхшы беләсез. Каюм Насыйриның китапларын бик каты укыдык бит инде без. Анда ул әйткән фикерен ул умыртка баганасы дигән сүз фикер. Иҗатыңда фикер юк икән, оның умыртка баганасы юк икән, оны тегеләй тарткаласаң да юк, былай тарткаласаң да юк, оны ялчылар саена кабул итсәң дә юк, кабул итмәсәң дә юк, Андый булмый инде. Гомумән, язучының инде аның фикере булмаса, андый кешене белмим, язучы булмый бит инде ул. Андый кешене күргәнем юк минем. Менә журналистикада бигәйбәт ачыла, публицистикада, Лилия, ә без бит инде Татмедиа дигән холдингта эшлибез. Менә Азат үзе китте инде ул. Ул Татмедиада бер ел эшләү, өч ел эшләргә тик ул хикмәт ул. Элек без уйнап кына эшләп йөргәнбез. Ул Татмедиа дигән нәрсәкә булганча. Анда туктаусыз кешеләр арышынып тора, җитәкчеләр. Туктаусыз безне төзәтәләр, әле бер якка алып китәләр, әле бу якка алып китәләр, әле бу якка алып китәләр, әле тегеләй әйтәләр, әле болай әйтәләр. Илдусның рәхәт аның ватаны Татарстан Татмедиага керми бит ул. Менә менә шушы хикмәтләрнең бөтенесен дә түзеп, инде мин ни өчен түбәтәй киям? Чөнки минем башымда чәчем коелып бетте. Бер районга барган идем, төшерәләр дә төшерәләр, мин төшерәләр дә, эй, мәйтәм, мин матурлап күрергә тырышам инде, яңалашырга ителәккән гел минем пеләштеңә төшергәннәр. Шуңа түбәтәй киеп киләм, мәйтәм, төшерәлмәгез. Э, Озат әле, бик матур йөрибезнең кызларыбыз да Аллага шөкер түзәләр, төрле үзгәрешләрне үтәләр. Һәм инде Лилиянең әле прозада да Уңышлары булыр. Менә безнең язучыларның шундый бер нәрсә бар. Берәр проза яза торган кешене күрәләр икән, әйбәт кенә эшләгәндә аны котырта башлыйлар. Кара, синең телең әйбәт, син шигырь яза башла әле дип. Теге шана да прозасын ташлый да шигырь яза башлый. Ә шигырь никак барып чыкмый. Прозасы да уже онытыла. Яки әйбәт кенә шигырь язган кешегә әйтәләр, кара, син слушай, давай проза яза әле дип. Теге шигырен ташлый да проза язырга маташа, прозасы барып чыкмый. Менә шулай башын бота бирделәр яугышлар бер-берсеннән. Ул көнләшү дә түгел инде ул, ниндер бер чир. Мин инде һич кенә дә Лилиягә моны яз, тегене яз дип әйтмим. Күңеле нәрсә тели, шуны язсын. Язырлык күңел тарихы бар. Язучыга бит нәрсә кирәк? Аңа күңел тарихы кирәк. Күңел тарихы юк икән, күңеле буш икән, нәрсә язмак кирәк инде? Ә күңелең булса, әйтер сүзең дә табыла, жанры да табыла аның. Миста табы әйтмешли, рифмалар да, рифманың бит аның якын рифмасы бар, ерак рифмасы бар, төгәл рифмасы бар, төгәл булмаган рифмасы, бөтенләй рифмасыз шигырьләрдә бер дигән шигырьләр була. Ирекле шигырьдә, ак шигырьдә бар. Анда баш бетмәле. Әгәр дә шигырьгә кереп китәсең икән, аның теориясенә кереп китәсең икән. Әле шул Шигъриятне генә үзләштерсәң дә, яки анда прозаны гына үзләштерсәң дә, анда жанрлар шулай ук бик күп. Анда эшләргә дә эшләргә. Шуңа күрә инде Лилиягә уңышлар телибез. Үзегезнең туган авылыгызда, якташларыгыз белән шундый матур иҗат кичәсе итеп үткәрү, ул инде иҗат кешесенә бик зур бәя дә, аны дәртләндерә торган әйбер дә. Минем язучыларны ишеткән бар.

Бик булдыклы һәм алар без бик дус, менә бик күбесе инде вафат кына булып бетте. Бер-беребезгә бик терәк булып яшәдек. Менә инде мин Лилия артыннан Лилияләр белән бергә әдәбиятка килгән, ландышлар белән бергә килгән кешеләрнең бергә бер-берсенә терәк булып, яңа талантлар тудырып, Илсат абыйның бер, берәнтекләп, берәнтекләп җыйган Талантларын. Чөнки менә мин монда килеп бик күп тапкыр әйттем, көмеш кумырага языгыз, языгыз, языгыз дип. Күрәсең инде бар җитмәгән. Менә Лилия килгәч, күрәсең инде ул конкретиза, конкрет, индивидуаль эшләгән, кайбер укытучылар белән безнең көмеш кумырада инде Менә шушы яңа чишмә ягыннан балаларның язмалары, шигырьләре, әкиятләре, хикәятләре дип әйтик инде, күренә башлады. Бу бик сөенечле хәл. Бу инде Лилиянең зур уңышы, районга зур ярдәме. Бөтен кеше дә шагыйрь булмас, бөтен кеше дә журналист та булмас. Әмма ләкин үзенең фикерен башкаларга төгәл итеп җиткерә торган шәхес тәрбияләү ул безнең төп бурычыбыз. Бик күп афәтләр менә шул фикерли белмәүдән. Менә шундый кыенлыклар да, афәтләр дә килеп чыга бит. Ә без нәрсә кыенлыкларны бергәләп булдырмый кала алабыз дигән без изге ният белән эшлибез. Мин инде бик күп сөйләдем. Чөнки Чаллы яшьләр оешмасы бик көчле оешма ул. Ул Мамадыштан Актаныштан хәтләндә 50 язучы. Аның кайберләрен фамилияләрен әйтеп китсәң дә шаккатмалы. Әдипләр, менә монда килгән безнең Лилия белән Айрат Суфьянов шагыйрь, Башкортстан ягыннан бик көчле шагыйрь. Һәм инде Нурлы ат та безнең үзебезнеке менә Индус Илдаров ул язучылар берлеге әгъзасы, прозаик та, шагыйрь дә, публицист та бик көчле. Нурлы ат ягын бик нык күтәрде ул, тотып тора торган әдип. Менә безнең Кукмарадан Резедабыз Ул үзе бер дигән мотор шигырьләр дә яза, ул бер дигән мәкаләләр дә яза, бер дигән редактор да ул, журналист та. Менә шундый кеше ана безне инде редакциянең автотранспорт бүлеге начальнигы Тәлгать әфәнде, аның улы Айдар Җаппаров безнең атаклы режиссер. Мәскәүдә Милләтләр театрында, Камал театрында, Чаллыда, башка театрларда бик шәп менә Хуш авылым дигән спектакльне күргәнегез бармы, ишеткәнегез бармы? Хуш авылым, менә Камал театрында бик каты күрли. Менә Тәлгать Әфәнденең улы Айдар Жаппаров куйган. Әлки ягыннан ул. Менә күрәсеңме? Бер генә буш кеше дә юк. Менә менә шундый молодец, бик яхшы көмеш кыңгырау гайсы, аның дуслары һәм

Өченче көн генә китаплар алып кайттым менә. Татарстан китап кошлар яратучы малай. Болар инде чыккан әле, моны кабатлап чыгарды Татарстан хөкүмәтенең татар телләрен саклау комиссиясе кибеткә баручы аю. Әйдәгез дуслашыйк дигән менә балалар өчен китаплар. Боларны мин бирергә тиеш булам. Чаллыбаш авылы китапханәсенә китап хана бармы сезнең? Һәм һәм мәктәп китапханәсенә. Моны хөкүмәтебез чыгарып бирде. Ул акчалар бушка китмәсен, әрәм булмасын, балалар өйрәнсеннәр, укысыннар. Рәхмәт. Сезгә шулай.
Менә, алышлар. Ясасызга, Ильяс